Azul fell-awen, azul fell-akent. La ferme des animaux, Leɛzib n yiɣersiwen, d adlis i yura George Orwell deg useggas alef u ttɛemya u tmanya u ṛebɛin Mi tekfa lgirra tamaḍlant tis snat, George Howell, isem-is n tidet Eric Arthur Blair, d aneɣmas d amyaru aneglizi, ilul deg useggas alef u tesεemya u tlata u yemmut deg useggas alef u tesεemya u xemsin. Ungal-agi yessawal-d ɣef tnekra n yiɣersiwen deg yiwen n leɛzib ɣer tama n teɣremt n Brighton, di tmurt n Legliz. Ɣef uqerru n leɛzib yella Mass Jones d tmeṭṭut-is, ma d iɣersiwen deg waṭas yid-sen. Yella uḥelluf amɣar, sage l'ancien, amussnaw, d amɣar azemni. Zzin-as-d kra n yiḥellufen-nniḍen, amezwaru deg-sen d Napoléon, d yiwen uḥelluf ameqqran d bu cclaɣem. boule de neige bu nnwaḍer ad d-iban d aggag neɣ d win yeɣran ibribabi bu txidas yiwen n uḥelluf yessnen ad yemmeslay yezmer ad yessimen kullec ɣef iɣersiwen nniḍen ama d ayen yellan ama d ayen ur nelli. Deg iɣersiwen nniḍen ad naf aɛudiw Bu nniya, d axeddam i yettenkaden i uxeddim n ɛecra iɛudiwen. Clémence, tagmert, yak d weɣyul, ctata, ih, ctata, acu kan kullec yettwali-t, acemma ur as-yettruḥ, rnu akraren yesbeɛbiɛen. qqaren kan baaah, rnu i t-idiren yessawaḍen isallen d ugerfiw aberkan i Ibrahim yettmeslayen ɣef yiwen umaḍal yifen akk wiyaḍ di laxert, rnu iwtal, imcac, tiyuzaḍ d wiyaḍ akk nniḍen. Wigi akk ttidiren di lḥif n Mass Jones. i ten-yessexdamen am maklan, ḥaca alluy d uṣubbu, d aserwet, d uɛebbi, d akraz, d azuɣer, si tṣebḥit alamma d ṭṭlam, yal ass, ur yelli usteɛfu, yerna-yasen aɛekkaz d lqella n wučči. D acu ara tiniḍ ay ul, akka i tudert. Bessif fell-asen ad xedmen ama d aḥaruq n yiṭij, ama d ageffur neɣ d asemmiḍ, ladɣa di ccetwa. Mass Jones d ixeddamen-is stehzayen aṭas deg-sen. timseqqeft akken Mass Jones deg yiseggasen-agi yerra-tt ḥaca i tissit. Ungal-agi n George Owell ad yebdu yiwen yiḍ ideg Mass Jones ikcem-d yeskeṛ, yewwet-itt armi ur yettwali abrid, neɣ akken yeqqar Dda Sliman, yewwet-itt armi yeqqar i weɣyul ssek, iɣil d axerfi. Yettu ur yefki ara imensi i yiɣersiwen, iḍ kamel d asiwel, siwel, siwel, ulac. Ɣef leǧwahi n tlemmast n yiḍ, dayen laẓ yesderɣel-iten, kkren-d, rẓan tawwurt n wexxam n lexzin. aɣalin di kra yellan d timẓin d usaɣur, wa ihebbej akka, wa ihebbej akka, a sidi sserwan iɛebbaḍ-nsen, ccah! Mass Jones yesla-d i ṣṣut d udegger, yeffeɣ-d s uɛekkaz, yeɣli deg-sen s tyitwin, yekkat-iten armi la ttfuḥun. d nutni i ixeddmen, d nutni i d-yessasen tagella, maca ur zmiren ara ad ččen alamma ṛwan, ur zmiren ara ad ɣellten ula d cwiṭ n wayen iɣef ɛetben. Ayen iɣef ɛetben, d amdan ara t-iɣellten. Awal ur d-yettali, ddu ma tedduḍ ay ul, ma d lbaṭel yettɛeggiḍ. Gar iɣersiwen-agi, nenna-d yella yiwen uḥelluf d amɣar azemni, ɛeddant akk fell-as, ɣur-s tamussni, yerna yettuqabaṛ, yettazzal wawal akken yebɣa ad yemmeslay i yiɣersiwen uqbel ad tawi tmettant. Yexdem yiwet n targit, yessulef ad asen-tt-id-yales, Ass n lḥedd, nnejmaɛen-d akk iɣersiwen. Yal yiwen anda yella yusa-d. D ameddeḥḥes di tejmaɛt. Yiwen ur yettaǧǧa amḍiq-is i wayeḍ. Mi d-zzin yakk fell-as, yendeh ɣer ɣur-sen. Ay imeddukkal, yiwen n wass deg wussan-agi iɛeddan, urgaɣ-d akken nuɣal merra d ilelliyen, nekkes azaglu n Mass Jones. Dayen, neɛya di lbaṭel, neɛya deg uxeddim ur nkeffu, d laẓ d usemmiḍ. yerna yeẓra yal yiwen deg-wen amek i tkeffu tudert-is d timezla. Aṭas i nessusem, tura ad nekker, yewweḍ-d lweqt ay imeddukal ad nekkes ɣef iqerra-nneɣ icudduten d ṣṣrimat. Yewweḍ-d wakud, ay imeddukkal, ad neddukel s ixeddamen, ad nessufeɣ amdan si leɛzib. Nezmer leɛzib-agi ad yuɣal d ayla-nneɣ. D nekkni s ixeddamen ara iɣellten ayen nezreɛ, ad nuɣal merra d ilelliyen, d ilelliyen. Amɣar azemni yekfa lehdur-is s yiwen n ccna, ccna n yiɣersiwen n leɛzib n legliz, ccna n yixeddamen. Ata Mass Jones ikcem-d si ttberna, mi iwala annect n ludeḥs d ṣṣut, iɣil d uccen neɣ d abareɣ neɣ d albeɛḍ imakṛaben i d-ikecmen ɣer leɛzib, yeddem-d tamguḥelt-is, yewwet yiwen lewǧeh s igenni. Akken slan i lbareḍ, iɣersiwen msakit tarewla, yal yiwen s anda i yerra, yal yiwen yuɣal ɣer txejjiṭ-is si tuggdi. Kra n wussan ɣer sdat, aḥelluf azemni tewwi-t tmettant, maca awal i yezra yeggra-d di leɛzib, ɣas yemmut lehdur-is ddren deg wallaɣen n yiɣersiwen. ladɣa bu cclaɣem, bu nnwaḍer d bu txidas ur ḍriqen ara i ṭṭbel deg waman. Kraḍ n yiḥellufen-agi uɣalen d iqerra n lɛezzi. Xelqen-d yiwet n tmazdayt i yesdukkel lkerh n umdan. S ttawil n ccna-agi i d-xelqen, i yettazzalen si leɛzib ɣer wayeḍ, kkren s imenɣi, ssufɣen Mass Jones d yimdanen nniḍen. acu kan uzzlen aṭas n idammen n yiɣersiwen. Akka yewweḍ-d wakud ideg iɣersiwen ad hennin, leɛzeb yuɣal d ayla-nsen. Ssulen yiwen wannay d azegzaw, deg-s iccew tfenzet. Sersen sebɛa imenzayen i yerran d iẓuḍaf n tmetti-nsen. Amenzay amezwaru yeqqar, yal bu sin yiḍarren d aɛdaw. Amenzay wis sin, yal bu kuẓ iḍarren d bu wafriwen d ameddakel. Amenzay wis krad, yettwagdel i uɣersiw ad yels iceṭṭiḍen. Wis kuẓ, yettwagdel i uɣersiw iḍes deg wusu. wis semmus, yettwagdel i uɣersiw tissit n ccrab, wis sdis, yettwagdel i uɣersiw s unɣi n uɣersiw neɣ n bu wafriwen nniḍen, amenzay aneggaru d tagada gar iɣersiwen. Di taggara, nezmer ad d-nini akken akk isuḍaf-agi qqaren-d akken iɣersiwen ur yessulef ara ad ddren am yimdanen. Imdanen d ccer, ma d iɣersiwen d lehhu. Ussan imezwura, iɣersiwen ddren d kra n talwit, ixeddim mačči d kra, bunwaḍer ixelleq-asen-d iɣerbazen, yesselmad-asen taɣuri, yerna yella yettheggi lecɣal i lebni n tessirt n waḍu ara asen-d-yawin lḥamu. Bu cclaɣem, netta ur tris ara nneyya-s, ur t-yeɛǧib ara lḥal, iban yusem. Akken yeqqar Lwennas, yeqqim mebɛid i yettmuqul. S tuffra, netta yettṛebbi-d taqḍaṭ n yiqjan, iɛellef-iten di taɛrict. Yiwen ur s-iger tamawt, yiwen ur d-yerri s lexbar. Iɣersiwen d axeddim n yal ass, rnan sufella lebni n tissirt. Acu kan ad nwali akken ččan, swan acemma. Tura iban xeddmen i yiman-nsen, yerna bu nnwaḍa ireggem-asen ussan yelhan, s lḥamu d trisiti d lɛezzi. Aɛudiw bu nniya netta yeqqar kan ad xedmeɣ kter, ad xedmeɣ kter. actata netta am zik am tura d axeddim s leɛqel ur irennu kra ad ddum ad tedduḍ a zzman n iɣersiwen mačči akken ttebnan i d-teffeɣ ad d-iban akken iḥellufen nutni ur xeddmen ur geddmen. Targit ad d-teqqim kan d targit. Gar buclaɣem akked wenwaḍer tekker tmenziɣt neɣ nnmara, anwa ara yeṭṭfen akursi? Yal yiwen s anda yettmuqul, yal yiwen d acu i d iswi-ines. Deg unejmaɛ n wass n lḥedd ṣṣbeḥ, bu cclaɣem yemgarad netta d bu nnwaḍer, tikkelt nniḍen, yezɛef, yessawel i yiqjan-is i yerra d lwaḥuc. Lemmer mačči d iḍarren-is i t-isellken, tili bu nnwaḍer ad yuɣal d iftaten. Uktu n umɣar azemni ixelleq-d ccwal. yessexlaɛen. Ih, tagrawla ad d-slal lwaḥuc. Iɣersiwen tekcem-iten tugdi. Bunwaḍar, win yekkren yedda zdat-sen di tnekra mgal amdan Mass Jones, win yettmuqulen ɣer lehna n yixeddamen qrib yemmut lukan ur yerwil ara. Bu cclaɣem yeṭṭef leḥkem s udebbuz, iban yebna-tt ɣef leɣdar. Bu nniya i yettmuqulen kan ɣer tudert n leɛzib, yeqqar kan ad xedmeɣ kter, ad xedmeɣ kter. Akraren nutni mi d-yekker yiwen ad d-yenṭeq ad bdun aɛeggeḍ, ad sbeɛbiɛen bu sin iḍarren ala ala ala bu rebɛa iḍarren i i ba ba ad snekren ccwal ladɣa anejmaɛ ad yekfu syin akin iɣersiwen wehmen deg wayen i ttwalin wehmen mi walan iḥellufen imḍebbren imaynuten ttbuddun iman-nsen ttextiṛen učči-nsen, ttawin titteffaḥin d uyefki i nutni. Imir ad d-yekker bu txidas, win yessnen ad yemmeslay. Di leɛnaya-nwen ur tettamnem ara belli nekni s iḥellufen nɛezzel yakk ayen yelhan i nekni? Deg tidet, aṭas seg-neɣ keṛhen ayefki, keṛhen titteffaḥin. Ma yella nejmeɛ-iten i nekkni, wigi laqen i tezmert-nneɣ. Ayefki d tetteffaḥin, ay imeddukal, akken d-tenna tussna, wulmen aṭas i wučči n iḥellufen. Nekkni d wat tmussni, axeddim ur neshil ara, aseddu n leqdic d tikli n leɛzib fell-aneɣ irsen. Deg yiḍ deg wass d anadi d uxemmem ɣef wayen yelhan i kunwi d kunemti, ɣef wannect-a i ntess ayefki yerna ntett tittfaḥin. Lewnis yenna, Ṭṭes, ṭṭes mazal lḥal, mačči d kečč i d-iṣaḥ wawal. Bu txidas ad ikemmel. Teẓram acu ara yeḍrun ma yella ur nessaweḍ ara ɣer yiswi-nneɣ, nekkni s iḥellufen? Mass Jones ad d-yuɣal? Ih, Jones amdan ad d-yuɣal. yerna bu txidas s yiwet n taɣect tarqaɣt, D ayen ibanen, ay imeddukal, d ayen ibanen, ulac yiwen deg-wen i yebɣan tuɣalin n Mass Jones. Ulac! D imeslayen n tugdi yak d tugna d tagi i d tazniwt n yal ass. Akka ilaq ad nger tamawt dagi belli bu txidas yezmer ad yessimen i yiɣersiwen ayen i s-yehwan neɣ tanemgalt-is. Yezmer ad yurar ɣef iḥulfan, yezmer ad yurar ɣef tugdi. yezmer ad ikellex fell-asen akken i s-yehwa, ad yuɣal ad ibeddel tamuɣli n win i s-isellen, akken neqqar, yuker ḥeḍreɣ, yeggul umneɣ. Weclaɣem d awal-is kan i yettɛeddin, isers-d arameɣ di leɛzib s yeqjan-is. Yal yiwen yettxayal ula d tili-s, yuɣal yekkes ula d anejmaɛ-nni n wass n lḥedd, Anda llan isuḍaf i ijerden di tegrawla, ttsawa ɛawden cwiṭ cwiṭ s tiḥḥerci akken ad saɛden iḥellufen. Ass-a, iḥellufen ttlusun iceṭṭiḍen, iḍes-nsen deg wusu, tissit-nsen d ccrab, rnu acḥal n win telfen d win iwumi gezzmen aqerru. Actata netta yerra-d s lexbar, yessen acemma ad iɣer, iferreẓ-d kra n wayen i d-yeqqimen deg yimenzayen yuran di lluḥ. Akk iɣersiwen d imegduza maca llan kra d imegduza n igwiyaḍ. Ɣer taggara, zdat iḍarren n Buclaɣem, ad nwali ḥaca tamettant d rriḥa n idammen. Ad nger tamawt akken ula d iɣersiwen i iqeddcen s waṭas di leɛzib, ttwanɣan ula d nutni. Mačči imi xedmen kra n dir, ala imi kan ur sɛin ara nnfeɛ. Ladɣa aɛudiw bu nniya, ɣas akkenni dima d axeddim ur nkeffu, asmi yuḍen ɣur yimḍebbren yeggra-d kan d aqemmuc ara yi-ɛalfen, dɣa ad ɣren i ukamyun ara t-yawin. D ayen ibanen, acu kan bu txidas ad d-yini i yiɣersiwen nniḍen belli bu nniya nni i iḥemmel akk s tayri yeṣfan, wwin-t ɣer wexxam n imuḍan anda ara yesteɛfu. Ala aɣyul i ifehmen tira yellan s ufella n ukamyun. Iɛdawen n Ṛebbi wwin bu nniya ɣer tzeqqa n tmezzla. Bunniya meskin ur yezmir ad yerwel, ger ifassen n umdan d tarewla ulac. Lexdeɛ yekka-d si laman. Iɣersiwen wwḍen armi ttidiren di lbaṭel yugaren win n zik. Yiwen ur yezmir ad d-yerr di ccek neɣ ad yenker bu cclaɣem. Akken yenna Lewnis ɣef tmeggaḍt ma ad yers lmus i tidet ma ad teffeɣ imi, tagrawla tewwi-d kan abeddel n bu debbuz. Yewweḍ-d wass iɣersiwen uɣalen ttamnen s tkellax i sen-d-iḥekku yal ass bu txidas. ameẓray n leɛzib, reṣṣant deg wallaɣ-nsen qqlent d tannumi tkerkas-agi, ad d-qirren s wayen ur xdimen yerna ad ssudunen afus-nni i ten-yekkaten, uɣalen am wakraren ufan annect-a i wulmiten, akken neqqar ass-a, normal. Deg wungal-agi, win i m-isawalen aɣyul yettban-d d amussnaw i ifaqen s tisselbi n unagraw d tkellax n yinawen. Iwala tidet n wid i ixedɛen uktuyen n tegrawla neɣ i yettun ayen iɣef mmuten acḥal deg-sen deg umenɣi mgal imdanen. Maca netta imi ssawalen-as aɣyul, yiwen ur iga tamawt. i wayen i d-yeqqar. Akken neẓra, win d-yeqqaren tidet, ḥettben-t am umeslub. Awal-is yezmer yiwen am bu txidas ad t-idewwer ɣer ukeɛrer, qbel ahat ad t-ḥebsen di sbiṭer n imehbal neɣ ad t-snegren. Ar taggara, ad nwali akken Buclaɣem d iḥellufen-nniḍen uɣalen am ma tessin iḍarren, xeddmen tanzut, ttaɣen, snuzun yid-sen yal ass. Tessen lbira akken, rnu lsigar d lwiski d wayen yellan akk n tẓidanin. Eh, eǧǧet kan aɣersiw di targit, targit i d-yesbanayen yal ass belli tagrawla ur tettbeddil aɣersiw, ur tettbeddil amdan, ur tettbeddil amaḍal. Akken i d-yenna Uwali di taggara n udlis-agi ines Leɛzib n iɣersiwen, mi ara ten-twaliḍ aḥelluf d umdan ma qqimen akken, ur tferreqeḍ ara gar-asen, ttemcabin, neɣ ma yehwa-ak yiwen-nsen. Tanemmirt.